Bethlehemiah zan ah khan tualchungmi hna umnak inn pawl, a voithumnak an khangh ṭhan pinah khua chuahtak in a zami tualchungmi hna zong kir dih ṭhan dingin an fial hna kong tualchungmi cheukhat nih lungmali pawsa an chim. Rallamsialmi SSBC ralkap pawl hi Bethlehemi zanlei sangah khan Chuncung khua ah an lut i A caan ah tualchungmi hna umnak inn pakua an khanghpiak hna. Cu hnuah mi nihleingah ah khan innhleili hrawng an khanghpiak ṭhan hna i mi nihleiriat zan ah khan inn nga hrawng an khangchap. Cu pinah mi nihleiruk sungah khan Chuncung khua i a ummi Baptist Khrihfabu pastor Reverend William le Hunang Cio zong ralhrial in an i dornak laikuang ah SSP si ralkap nih an va tlaih hna tiah tualchungmi cheukhat sin in theih si. Tualchungmi pakhat nih cun zanṭim ah khan SSP si ralkap nih tualchungmi hna umnak inn panga hrawng an khangh chap. A inn zat hi dikthlir in kan chim kho rih lo nain inn nga hrawng a si tiin kan theih. Chuncung Hakha kar kahdohnak ah a thi mi ZSPC ralkap pawl an ruak an khangchih hna i a sungen naiti zong an zumh. Cun khuami dihlak mah le inn cio ah kir dih ding in ZSPC ralkap pawl nih an kan auh tiah Lungmali phaisa a chim. Minute zong ah Falam Hakha kar hun hmak ṭhan ding in rallam sialmi ZSPC ralkap pawl a dongtu hna SSPC ralkap pawl cu Chin hriamtlai pawkawm nih Hniarlawn khuathar pawng tiphul lampial ah rak bawh in an kah hna caah kaphnih kar kahdohnak a faak i kaphnih in a thimi le hliamtuarmi an um kong ralhmai thawnglaknak hrampi sin in theih a si. Cu bantuk hriam in minihhlei nga zong ah khan Hakha khuapi he minghra hrawng aa hlatnak Chuncung khua i umhmuikuarmi SSPC ralkap pawl cu Chinram cozah ralkap hna nih sniper in an kah hna i minung hleikhat an thi tiah palhmai thawnglanghnak hrampi nih fehter in an chim ve. Chuncung khuachung i umhmuikuarmi SSPC ralkap cheukhat cu May ni hleiriat zanlei sang ah khan Hakha khuapi ah an lut tiah theih a si. Chin hriamtlai phu nih tonzang khuapi an piltak chung kahdohnak ah SSP sii ralkap le zatar rih in a thi le hliamtuar sawmriat leng an si. Chinram cozah ralkap hna nih an humhakmi Chinram tonzang khuapi lak than ding ah a luancia minute hleikhat ni thawk in Tedim le Cikha khuapi ah umhmun khuarmi SSP sii ralkap pawl le Hmunfuttang ZR i EC thazaang tam ngai nih pehzul in rallam an sial i kahdohnak caan chungah SSPC ralkap nih cunglei kahdohnak zong biatak tein an tuahchih peng ruangah nizaan minihhlei kua zanlei sang ah khan Gonzang khuapi cu thil hriamtlai ṭangṭi phu hna nih hnu an piltak chung thawng ralhmai thawng laknak hrampi sin in theih a si.

A thimi le hliamtuar nih an tam ngai ruangah vanlawng le drone kahdohnak pawl zong biatak tein an tuahchih peng ruang, hriamnam le minung thazaang aa dan tuk ruangah Chin hriamtlai ṭangṭi phu nih phu kan piltak chung hna hi a si. Kaphnikar kahdohnak ahhin Chin hriamtlai ṭangṭi phu in nunnak liammi le hliamhma tuarmi kan um ve, tiah Ralhmai thawlaknak hrampi pakhat nih lungmali phuasa chim. Tonzang khuapi cu a liamcia thonghni kul le li kum May kul le thum ah khan CDF Tonzang to in Chinram cozah ralkap ṭangṭi phu hna nih kahdoh in an rak lak khawh i kumhnih deng a rauh hnawh. Nizaan thonghni kul le ruk kum May ni hlei kual zanglei sang ah Khuasaspi si ralkap le an kuttang zatau i isi pawl nih an lak u ṭhan tiah hoi. CDF Thantlang nih a voihnihnak research training tlamtling tein an lim. Chinram Thantlang peng ah hrambunh in fa dothlennak ah biatak tein a cawlcang cuahmahmi Chin Lankhang Sil Chung To CDF Thantlang nih A voihnihnak resort training cu tlamtling tein an lim khawh cang ko. Thailand Defence Force Thantlang nih Nisan minihlei kua ah an thanh. Thonghnih kul le ruk minihlei nga ah a voihnihnak CDF Thantlang Research Training cu tlamtling tein kan lim khawh. Bawmchantu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei tiah Thailand Defence Force Thantlang nih an thanhmi ahcun an langhter. Nichuah laifang um Chinmi hna nih Chinram venhimnak ding caah tangka sin thum cio thawh ding in Chin Brotherhood chungtel CPUCPA nih nawlnak an tuah. Nichuah laifang Middle East hmarang i a ummi Chinmi hna nih

Middle East ram pawl i a ummi Chin dohthlennak kan unau hna cu thonghi kul le ruk kum Minnesota ni ah khan tonbiaruahnak kan ngei i Chinram venhimnak ding caah nichuah laifang i a ummi dohthlennak Chinmi kan unau hna nih minung pakhat ah tangka sing thum cio thawh ding in biachahnak kan rak tuah. Cucaah kan pupa ram a thimmi kan Chinram venhimnak rian ahhin nichuah laifang hmunram i a ummi Chinmi hna nih minung pakhat ah chimthum cio thawhnak in kan ralkap hna he hmunkhat te ah nan dir i nan i tel venak lai upatnak he forhfial le nawl kan in duh ko hna tiah Chinpeople Union Chief People Army

Kamplet khuapi panh in SSPC ralkap pawl pehzul in rallam an sial cuahmah ruangah khual chungmi hna ralrin tein um ding in a thanh. Chinram thlanglei panh in rallam sialmi SSPC ralkap pawl kham hna ding ah Chin Brotherhood chungtel Chin People Union Chin People Army CPU CPA ralkap pawl timhlamhnak an ngeih cuahmah kong Salai Yo Mang Zong nih a chim. NCCD nih Chinram, Kali peng le Mizoram um Chin ralzam cheukhat bawmhnak an pek ṭhan hna. Chin ramthlanglei Kali myo peng le Mizoram ramkulh chungah aa dormi Chin ralzam cheukhat cu Naikwa for Chin Community Development NCCD nih facang chiti le cite an bawmh hna ko. Nizan Menihlei kua ah an thanh. Thonghnikul le rukum Meneli in hlei sarih tiang nihlei chungah Chin ralzaam hna an i dornak Kamplet pengah hmun thum, Matupi pengah hmun thum, Kalemyo pengah hmun hnih le Mizoram ramkulh Aizawl pengkomh chungah hmun hnih tiin a dihlak font khuate pahra i a ummi Chin ralzaam hna cu NCCD nih facang chiti le cite kan bauh khawh hna tiah Network for Chin Community Development NCCD nih cun an thanhmi ah an langhter. A liamcia thonghi kul langah kum October nikhat in nikua tiang zong NCCD nih Chinram chak lei Kidin peng ah hmun nga, Chinram thlang lei Mindat peng ah hmun hnih le Mizoram ramkulh Saheb peng ah hmun ruk tiin khuadei thum ah aa dormi Chin ralzaam hna cu Facang, chiti le ci te an rak bawmh hna. Cu bantuk ṭhiam in thonghnih kulang ah kum July thla chung zong ah khan NCCD nih hin atu bantuk in Chinram chaklei Tanzang peng ah hmun hnih, Falam peng ah hmun li le Mizoram ramkulh Saiha pengkomh ah hmun li tiin khua pahra ah facang, chiti le ci te an rak bawmh hna. Network for Chin Community Development NCCD cu kumkhat zakua sawmkuanga kum thawk in Chinram chung mizapi ṭhanchonak caah biapi in rian a ṭuanmi phu an si. SSP ralkap nih hramhram in nawlngeihnak an lak hnu in Ramabuai ruangah ralzaam in aa dormi Chin ralzaam pawl eidin tirawl bawmchanh rian a ṭuantu phu pakhat zong an si. Hmaihaasa tuah dingmi UFC ah world champion Joshua Van Bawi thawng an sawm ve. America ram Washington khuapi, US President umnak hmaihaasa a ra laimi zumhla chungah tuah dingmi UFC Freedom zarhnih sawmnga San Francisco ah UFC fighter pawl minthang pawl doh in atu lio i UFC flyweight world champion a simi Chimrino Myanmar fighter Joshua Wang Bawi Thawng Song an sawm hna i an i tel ve lai kong UFC nih menhlei riatah phungning tein an thanh. UFC Freedom zanhsawm nga Francis a ra laimi thongpi kul le hruk junior hlei thum heli ah tuah ding in timhlamhnak an ngei i

Manisha zarhpini zingah American ram New York khuapi ah tuahmi UFC zathum kul le riat ah Chin mino Myanmar fighter, UFC flyweight world champion Salai Joshua Van Bawi Thawng le Japan fighter Chashiro Taira an i ṭhua i Salai Joshua Van Bawi Thawng nih a rauhngannak ah knockout in a tei. Salai Joshua Mambawi Thawng nih a champion taisawm cu a voi khatnak a beehlin khawh cang. Kum kul le kum li a simi Salai Joshua Van cu UFC i voi hleikhat tiang aa jalh chungah voi hra teinak a hmu i voi khat a sung. Cu film ah zalan pacelhnak i voi hlei kua aa jalh chungah voi hlei sarih teinak a hmu i voi hnih a sung. UFC Flyweight World Champion a si cang i Cu World Champion taisawm cu a voikhatnak a venhim khawh cang. Thanh Rakhine ramkulh chaklei Butitang peng i Rohingya Muslim pawl an umnak Hoiras Yuri Thaisokhan khua ah Rakhine ralkap ULA AA nih ngakchia sawm kua lengto in Rohingya pawl chung mi ca le sawm sarih leng a bung in an thah hna ko. Komerlai Watch HRW nih Nisan min hleikua ah an thanh. ULA AA nih ralkap phung an buar i ngakchia sung kua lengtal in Rohingya tualchungmi za le sawm sarih leng a bu in an thah hna hi a liamcia thongpi kul le li kum minit hnih ah khan a si. Kum hnih deng a liam hnu naite lawng ah thanonnak chung in a luat i Bangladesh ram chung um ralzam camp ah a rak lutmi hna nih tette an ngeihmi pawl hi vawleipi theih khawh ding in an langhter. Thong hi kul le li kum mee nihnih lio i Buti Tang peng ah Shangbun mi SSPC ralkap military operation Gongman headquarter ULAA nih kahdoh in an lak lio ah khan SSPC ralkap pawl kutchung i an rak zam ruangah Tualchungmi hna cu zinglei suimilam pasarih hrawngah khan khontarangmi an i put i an rak zam nain Joinamura tlang pawng an phanh ah ULA-AA ralkap pawl nih zei bantuk ralrin peknak hmanh tuah hmasa loin an rak dawi hna i meithal le nam in tuksapur in an rak thah hna caah a tlawm bikmi nu za le sawm sarih an thi. A thimi hna lakah hin minnu za le seng sarih lawng hi an min cazin he fehter khawh a si rih i Rohingya kong a tawlreltu hna nih cun minung zanga hrawng thah an tong tiin an chim. AA nih cu bantuk thahnawnnak an tuah hnu ahcun Koirashiri khua i a ummi rawlchungmi hna umnak inn pawl zong an bauhpiak hna i an khanghpiakmi hna zong A hmutu tette minu sawmlikhat le satellite hmanthlak pawl in kan theh khawh tiah Human Rights Watch HRW nih a langhter. Hramhram in nawlngeihnak latu SSP si ralkap nih Rohingya Muslim pawl le Rakhine Buddhism pawl kar ah i ṭhancheunak a chuahter ko nain ULA aa nih ralkap le tualchung mi zong thei dang loin A bu in thahnawnnak an tuahmi kong cu Human Rights Watch SAW nih hlathlainak an tuah khawh i an langhter khawh hi a si. ULAAA nih cun tuahchungmi hna chungah thahnawnnak an tuah lo kong an thanh ve i a thimi tuahchungmi hna cu than ton ruangah si loin SSPC ralkap pawl le Rohingya hriamtlai phu pawl nih Hramhram in ralkap kapter dingah an luatmi hna an si kong kan langhter ve. Asinain Human Rights Watch HRW nih hlathlainak kan tuahmi ahcun facang an cinnak hmun pawl ah tualchungmi civil thuam in a thimi ruak turo tampi kan hmuhmi cu video le hmanthlak pawl hi kan langhter khawh. Cu pinah ULA nih a tangmi tualchungmi hna cu an ṭhitphaih hna i Khuami hna cungah thanuamnak an tuah lo kong, media ah bia an chimter hna kong zong a luatmi hna nih an chim ko. Cu pinah a kaang i a rawk dihmi Quirashiri khua cun ahohmanh an kir ti lo i a taangmi Rohingya pawl lakah a tam deuh cu ULA-AA nih Nasopara timi ralzam camp ah an ṭhial hna i phungtla bantukin an hranh hna pinah An duhmi rian paoh an fial hna. Curuangah a chir cuh. Bangladesh ram chung i a ummi ralzam camp ah an zaam tiah Human Rights Watch HRW nih cun a langhter chih. Cucaah ULA AA nih tualchungmi hna chung i kahdohnak, tlaihkhihnak le thahnawnnak an tuahmi vialte cu ngol colh ding le International Investigation Mission IMM nih hi kong hi hlathlainak tuah khawhnak nawl an pek nakhnga nawlnak an tuah. Cupinah United Nations UN tal in ramkip cozah nih Myanmar ram SSP ralkap le ULA-AAE ralkap phung an buarmi pawl hi a rannak in dantatnak pek an si khawh nakhnga hriamnam caw kho ti lo ding in thi kham hna ding in le cawlcangh ding in Human Rights Watch HRW nih cun forhfialnak le nawlnak zong an tuah chih. PDF nih Saipi khuapi palik sakhan an lak SSP Sirangka pahra leng an thi i palik bawi nih kum nga ngakchia te tal in a chungkhar pawl a zamtak hna. Sagaing ramṭhen Gitpayim peng Saipi khuapi palik sakhan cu tualchung PDF nih kahdoh in an lak khawh i SSP sii ralkap nih an kuttang palik hlei khat an thih kong number pakhat Shibu pengkawng PDF nih nizaan minute hleikua ah an thanh. Saipi khuapi palik sakhan la kahdohnak cu Operation OTT min in ralkap thazaang sawmruk nih Mene hleili ni thawk in kan kalpi i Mene hleiruk zinglei suimilam pakua le minute pahra ah khan tlamtling tein kan lak khawh. Saipem khuapi palik sakhan la kahdohnak ahcun SSPC ralkap le an kuttang palik font hleikhat an thi i hriamnam zeimazet zong mizapi ralkap nih kan lak chih khawh. Saipi khuapi palik sakhan i palik voizik changtuk Sub-Inspector Winzani Aung nih a kuttang palik a thimi pawl le hliamtuarmi pawl pinah kum nga ngakchia te tal in a chungkhar pawl sung a zamtak hna. Cu palik sakhan cu mizapi ralkap nih kan hrawh dih i bawmthiamfalnak sung kan tuah dih cang. Kahdohnak caan chungah a himnak hmun kul in a zammi tualchungmi hna zong Nanmah le nan inn cio ah nan kir ṭhan kho cang tiah nambar pakhat Hrihbu pengkom PDF nih an thanhmi ahcun an langhter chih. Ngazung khuapi in a chuakmi SSP Sio ralkap motor pahnih bom puahhnawh in an kah hna i minung panga an thi, motor pakhat a kaang. Mandalay ramṭhen Ngazung khuapi in motor pahnih he rallamsial ah a chuakmi SSP Sio ralkap pawl cu tualchung hriamtlai pawl nih bomb puahhnawh in an kah hna caah SSP Sio ralkap panga an thi i an motor pakhat zong a kangh kong Youth of Mandalay YOM nih nizaan May-ni-hlei kua ah an thanh. May-ni-hlei rial zinglei suimilam pasarih hrawng ah khan Ngazung khuapi in Yanghleini hmun ah rallam sianginn a chuakmi SSP ralkap motor pahnih cu Youth of Mandalay YOM le Ngazun peng Pakapha tangṭi phu hna nih hmun pakhat ah an rak bawh hna i bomb puahhnawh in an kah hna tiah theih a si. Hmaiah kalmi motor pakhat cu remti in bom kan puah hnawh khawh i kan kah khawh caah a kaang i SSPC ralkap pakul chungah panga an thi. Cu pinah hliamhma tuarmi an tam ngai i Ngazung khuapi in ralbawmtu SSPC ralkap pawl motor panga in an rak phanh ṭhan caah

Kan thawngchim a ngaitu nan dihlak chungah kan i lawm tuk hringhran. Thaizing lei ah thawngpang thar he kan i tong ṭhan hna lai. Bowling lane seh ka puan laimi hi lungkil te.